Sandra Healy Vassallo hija awtriċi li tgħix f'dinja kkulurita b'karattri u b'avventuri għal etajiet differenti. It-tim tagħna daħal f'din id-dinja sabiex lil Sandra jsir jafha aktar mill-qrib u sabiex tlaqqgħu mal-karattri li ħolqot tul is-snin.
L-ewwel nett meta tikteb xi ħaġa tkun qed tikteb għalik. L-ewwel nett speċi l-istorja tkun qiegħda għalik dak li tkun inti tirrakkonta. Ktib ta' tfal, nallek il-verità għaliex anki jiena kont naħdem fil-qasam ta' tfal u anki tara li pereżempju ċertu affarijiet biex forsi jaslu għandhom idumu, proċessi jkunu twal, u xtaqt nagħmel xi ħaġa anki li tasal għand it-tfal direttament, apparti li nħobb nikteb u dejjem xtaqt nikteb ktieb. Apparti minn hekk ukoll kont inkoraġuta mill-tfal tiegħi li kont ngħidilhom l-istejjer u qaluli biex eh, speċi suġġerew li għaliex ma tiktibhomx ma tipprovax tippubblikhom u Komplejt għal atfal. Għal adolexxenti għaliex kienu saqsewni nikteb storja l adolexxenti u mbagħad anke ħareġ it-tieni wieħed. Il-kodba huma karattru imeldina ġifri hemm tlieta u mbagħad ħareġ Mikelin li huwa kuġin huwa u nispera anki li qiegħda naħdem anki biex inkompli eh, l-istejjer ta' Mikelin. It-temi huma diversi u Nieħu mill-ħajja ta' kuljum, mill-affarijiet qisu niltaqgħu magħhom kuljum u mbagħad però f'ċertu punt qisu jieħdu eh, dimensjoni oħra, nħobb għat-tfal nieħu dik id-dimensjoni oħra. Tal-adolescenti mbagħad huma peress l-ewwel ktieb kien fuq eh, tfal foster care, biex dak kien it-tema tal-foster care u t-tieni wieħed mbagħad kien fuq tfal Xi ħadd kien issuġġerieli u nkoraġġieni biex nagħmel dan il-ktieb fuq tfal li jgħixu f'homes, f'djar tat-tfal. Però l-kotba huma storja, storja dwar tfal li tfal qegħdin hemm u qegħdin hemm dejjem huma bażikament tfal li għandhom il-ħajja tagħhom u l-interessi tagħhom. Nixtieq xi darba wkoll nikteb storja għall-kbar, għandi l-istejjer għall-kbar jiġifieri li ġieli ġew pubblikati fil-leħen il-Malti. Jiġifieri dawk huma iktar għall-kbar u nixtieq anki nikteb iktar għall-kbar. Jiena nibda mill-istorja. Jiġifieri l-ewwel tiġini ġo moħħi l-istorja u mbagħad il-karattri joħorġu skont il-plot. Però il-każ ta' Emeldina kien karattru li jiena kont qed nibbaża l-istejjer tiegħi Lit-tfal tiegħi mbagħad bdew jinħolqu dawn l-istejjer. U Mikelin ukoll, jiġifieri qisu eħe, f'dak il-każ kien hemm il-karattru l-ewwel. U anki fil-fatt mill-istorja u meta bdejt nikteb, il-karattru ta' Mikelin ħareġ differenti jiena narah minn ta' Emeldina. Waħda hija iktar hekk qisu taħseb u qisu hekk taf kif iktar self-contained xi kultant introverti ma naħseb Mikelin huwa iktar extrovert u iktar iparla. Stejjer oħrajn eħe qisu nibda mill-istorja mbagħad il-karattru jidħol fl-istorja imma ovvjament xi kultant veru kif jgħidu li il-karattru jmexxik eh, skont mbagħad xi kultant ġifri l-istorja timxi skont il-karattru jew bil-kontra. Se naqra biċċa mill-ktieb il-kaxxa tal-memorji. Dan huwa għall-adolescenti li huwa fuq tfal li qed jgħixu f'home u l-ċirkostanzi l-avventura li ltaqgħu magħha. Darba waħda kienet kważi waslet ir-rebbija, id-dinja ta' Zack sfrondat. Kien mar bħas-soltu fil-kmajra għax kellu jpoġġi xi ħaġa fil-kaxxa tat-teżor. Imma malli resaq lejn il-moħba saba vojta. Ma kien iċċem. Il-gallinar tal-fniek kien miftuħ. Xi ħadd kien sab il-moħba. Xi ħadd kien ħa l-kaxxa. F'dik il-kaxxa kien hemm ħajtu ta' qabel. Qabel it-taqlib, qabel il-ġiri minn post għall-ieħor. Qabel, meta kien għad hemm ommhom. Meta kien joqgħod f'dar li kienet bħal ta' sħabu tal-iskola, bil-ġenituri, aħwa, imma mingħajr kelb. U kien joqgħod fuq it-tarġa ta' fuq jissemma' lill-kbar, ommu, it-tijiet, u kultant nies li ma jafhomx. Jitkellmu isfel. Kienu jsemmu ismu u anki ismijiet li ma kienx jafhom imma li kienu b'xi mod parti minn ħajtu. Xi ġralek, Zack? Il-pirati qed jiġru warajk illum? staqsieh Noah. Xi ġralek, qalbi? staqsietu s-sister, tipprova tlaħħaq miegħu fit-taraġ. Zack, ejja 'l hawn, x'għandek sabiħ? staqsietu Elena meta wasal bla nifs, wiċċu aħmar nar fil-kamra tiegħu. Ħalluni waħdi, għajjat Zack. Min ħadha l-kaxxa? Min? Fi x'ħin? Waqt li kien l-iskola? Kif sabuha? Meta? Min? Min? Meta kkalma xi ftit wasal għall-konklużjoni. Kurt, bilfors li Kurt. Kurt il-bully, li dejjem irid ikun jaf kollox, li dejjem jaqbad miegħu. Li ma kienx jaf hu li figura ċkejkna kienet ratu jiġri 'l ġewwa jibki u jolfoq.